Tra ase na wode w'adwene di m'akyi berɛ a yɛbɔ mpaeɛ. Onyame Tumfoɔ mma yɛda wo ase yɛ yi a yɛ kamfo tontom wo. Hyira wo mma wo din no so. Papa anɔpa yi ɛnyɛ wo a hwan na ayɛ? Mmerɛ aduru sɛ w'asɛm a wode asoma yɛ yɛde ma w'atiefoɔ. Yɛsrɛ wo sɛ papa ma wo tumi ne w'anuonyam hyɛ nna adi. Asɛm no ma yɛnyi bi mfirim na ma yɛmfa bi nka ho. Bɛfa asɛm yi nso na fa siesie wo mma. Bɛfa asɛm yi na ma wo mma ho mfi. Yɛda wo ase. Eyi wayɛ adom no nti amen. Abusuafoɔ ɛnnɛ asɛm a yɛbɛgyina so de akyɛ Nyamesɛm de akanyan yɛn ho no, Borɔfo kasam no ɔse Know the Signs of the End Time. Sɛ yɛbɛhu nneɛma a ɛbɛsisi wɔ awieɛ mmerɛ mu yi, nneɛma a ɛresisi a ɛkyerɛ sɛ awieɛ mmerɛ no abɛn. Yɛn nnipa koraa yɛnim sɛ sɛ nsuo mmuna, wɔ East, Ewuna wɔ West, Ewuna wɔ South, Ewuna wɔ North a yɛnnim nkyerɛaseɛ. Na mebisa sɛ saa mmerɛ yi nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase nyinaa, menka sɛ ɔman Ghana, me ne wo mmienu anya ho nteaseɛ anaa? Ɛno nti na ɛnnɛ nnipa wɔ awerɛfie nti Onyame asoma yɛ sɛ yɛmbɛnam ADAS afidie yi so na baabi a obiara te yɛnka biara yɛmma w'adwene mmra wo ho so. Ɛtɔ da bi a nipa reyɛ biribi bi a n'adwene mma ne ho so gye sɛ yɛabɔ no kɔkɔ anaa yɛati no. Ɛno nti na Nyame asɛm daa ne daa nyinaa Onyame asɛm ba ne mma hɔ na aba abɛti yɛn na ama yɛn ani aba yɛn ho so. Nipa wɔ awerɛfie, ɛno nti bebree wura fi. Wɔhwɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase yi a, wura fi. Enti Nyame nkorɔfoɔ, Nyame nkoa, asafo, akristofoɔ, yɛn na yɛsɛ saa mmere yi no yɛ start kɛkaa nipa. Na me ara yɛ sɛ saa mede koraa yɛ koraa san kasa koraa no yɛ werɛ yɛ afi. Asɔfofo bebree werɛ yɛ afi sɛ end time wɔ hɔ. Bi koraa ɛka sɛ bible no koraa ɛnfiri nyame ɛnyɛ book ɛyɛ book bi ara. Nsɛm bebree na ɛkokɔ so. Ɛno kyerɛ me nom mmienu sɛ ɛyɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ na yɛsom nyame na yɛbata nyame asɛm. Ɛnɛ akenkan sɛm a yɛbɛgyina so no yɛbɛhu no wɔ marko mark chapter thirteen.

They are about to begun of the new birth of pain hallelujah Onyame asɛm nie ɔdɔfoɔ asuafoɔ yi na ɛne Yesu Kristo nam Okanfiri chapter ɛɛ one na thirteen one ne deɛ a wɔn bisa sɛ Awuradie hwɛ dan yi hu sɛ ɛfɛ paa Awurade sɛ ɛfɛ paa nanso meka ma moate aseɛ sɛ mmerɛ bɛduru mpo aboɔ no bi nna aboɔ bi so ɛbɛdwiri agu ɛnnɛ nipa di afɛfɛɛdeɛ akyi Ɛnnɛ nnipa di afeferɛ de akyi nneɛma a ɛyɛ fɛ na nnipa di akyire but Nyame asɛm yɛ mmerɛ ka yɛn saa nneɛma yi nyinaa no it will not last forever saa nneɛma no ɛnsi hɔ ɛnkɔsi awieɛ nneɛma yɛde yɛn ho ato so ɛno nti yɛne yɛnni a ɛdi aprapre ɛno nti yɛnnya adagye ɛnsom Nyame no saa nneɛma no ɛntena hɔ da o ɛntena hɔ daa menka yɛ yaw nso kentampɔ na wikim yɛte yɛ obi na yɛahye dwerebuu ɔrɔfo it can happen to you ebetumi ato ebetumi ato me nanso ɛnyɛ mmerɛm saa nneɛma no ɛna ɛde awura hyɛ mu saa nneɛma no ɛna agye yɛn mmerɛ ɛma yɛntumi nya adagye ɛma nyame eti edu tam kora yɛde som a sɛ yɛ kwasieda sɛ yɛ memenda na nipa de nneɛma ɛyi ne ho ano Yesu ka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, Hwɛ, ɛyɛ fɛ paa so deɛ, but ɛbɛduru mmerɛ bi no, ɛboɔ biara nni hɔ a ɛbɛka boɔ biara so. Biribi biara bɛdwiri agu na ɛbɛsɛe. Ɛnna wɔkɔɔ so kɔtenaa bepɔ bi so, na n'asuafoɔ yi bi bɛvae, Peter, James, ne John ne Andrews. Wɔbisaa no kokoam sɛ, Awurade ei, na ɛdɛn na ɔmayɛ no, anaasɛ awiei mmerɛ no, gyebɛn ne nneɛma bɛn na ɛbɛsisi? What will be the signs? When these things are accomplished, nneɛma bɛn na ebesisi? Ɛnna Awurade Kristo bobɔɔ nneɛma bi so kyerɛɛ mo sɛ yɛnhwɛ yɛn ani amma afoforɔ antwe yɛn ankɔ baabi foforɔ. Yɛamma yɛn akokora amma yɛammese the way, ɛkwan no a ɛda hɔ a ɛyɛ sɛ yɛfa so no, ɛkwan no a ɛde yɛn bɛkɔ Nyame hɔ no. Yɛnhwɛ yie na yɛamma obi biara antwe yɛn amfiri so. So ɛnnɛ me yɛ ayɛ sɛ yɛama afoforɔ kwan ma wɔtwe yɛn afiri kwan no so? the right way people don't want it akwan papa a ɛde ahosanneɛ bɛbrɛ yɛn ɛde yɛn bɛkɔ nkwagyeɛ mu no ɛnɛ ama kwan ama some doctrine ama some preaching ama some ministers of God and ama some wiasefoɔ ɛde yɛn kɔ ɛsɛ yɛn mu ɛnamfoɔ bi ɛde yɛn kɔ ɛsɛ yɛn mu nkurɔfoɔ bi anom nsɛm nti they are leading us astray ɔlɔfoɔ ɛnna nɔpa ɛmɛ yɛbɔ kɔkɔ sɛ wɔn ani mmra ho so na wosɛ kwan na wɔnam so na ɛtoro Saa mmerɛ yi a wonnya adagye mma Nyame adwuma, wonnya adagye mma ɛnsom Nyame, wode w'adagyeɛ nyinaa nenam ɛyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata, aberanteɛ a wotie me, abaayewa a wotie me, baabi a wonam no ɛɛtoro. Sɔfo baabi a wonam no ɛɛtoro. Don't let them lead you astray. Ɔse, na dodoɔ no ara bɛba wɔ me din mu, wɔn bɛka sɛ mene Nyame. No wonder. Some people adi wɔn nsa si wɔn ani sɛ ɔno deɛ, ɔno deɛ, ɔno deɛ, ɔno na ɛyɛ nyame, ɔno na ɛyɛ sei, ɔno na ɛyɛ sei. He said we should be very careful. Mmerɛ no kɔ awia, this is the sign. Onua, science a yɛboa so nyinaa, nsɛnkyerɛnne a yɛboa so nyinaa no, mentumi. Wankasa ayɛ aware sɛ ne nyinaa si. Mehu deɛ nya nsiiɛ. Bi na ɔba sɛ me din, obi tumi pagya no sɛ ɔno deɛ, ɔno deɛ kora deɛ ɔwu, ɔno deɛ ɔnyare, ɔno deɛ accident kora ɔnya. Otumi frɛ ho sɛ Nyame nipa, otumi frɛ ho sɛ gyidini Kristoni, otumi frɛ ho sɛ ɔman panyini, otumi frɛ ho sɛ ɔhene. Ɔse asase no yɛ ne deɛ, nneɛma no nyinaa yɛ ne deɛ, me na medi hene, me, me, me, me na, me na asafo no yɛ me deɛ, me na me, me na mete asafo no, me, me na me, mɛtumi amoa wo, hɛ, bra me moa woɔ. They are all good. But let, I want you to, you to know this morning sɛ, Saa nneɛma no nyinaa no, it's by grace. Ɛyɛ adom. Ɛyɛ adom. Ɛtɔ da bi a yɛn adiyifoɔ no, Nyame buebue yɛn ani ne yɛ ka asɛm bi a, ne yɛn tirim ayɛ yɛn den, ne yɛn werɛ afi, ne yɛdwen sɛ yɛn ankasa na yɛyɛ yɛn ho. Hwɛ, Yesu Kristo koraa baeɛ, ɔreyɛ akwanti no, he was in spirit. Ɔbronsam bɛsɔɔ no hwɛɛ. Sɛ wone Nyame ba no deɛ a, then ɔboɔ yɛ ɔbɔ odoo. Wone Nyame ba no deɛ a, yɛatwerɛ sɛ gya wo ho nea, mma wo nan nka fam, abɔfoɔ ba bɛsɔ wo. na Onyame, Yesu Kristo wɔ honhom mu o. Nanso, ɛnnɛ saa ne ɛmu biayɛ, men of God, saa ne ɛmu biayɛ, Nyame fa yɛ so yɛ nneɛma bi a, na yɛdwen sɛ yɛn yɛn na yɛyɛ, enti afei ɛduru baabi na voice no ɛba a, yɛnnya aboterɛ ɛmmɔ mpaeɛ to identify the voice, sɛ ɛfiri Nyame sɛ ɛmfiri Nyame, na yɛatɔ agu mframa mu, yɛatɔ agu mframa mu, ɛne ɛsɛeɛ ɛnnɛ yi. Nyame reka kyerɛ me ne Mary sɛ yɛnyɛ careful because Yesu Kristo bɛ bonsam bɛ sɛ Yesu Kristo yɛɛ no he was able to identify sɛ this voice is Satan nti ɔde Nyame asɛm so dii no so nkunim ɛnɛ dɛn ɛna bɛtumi de adi ɔsɛfoɔ nso nkunim kye dodoɔ no abɛba wɔn de me din na ɛbɛnam sɛ ɔno ne Nyame no na ɔse ako bɛsɔre amanaman so Yɛbɛtete ako rumors of war then the war itself yɛbɛte sɛ wei ne obi ako ɛnɛ wote wa social media na fake news ne yɛde atum wohwɛ a ɔman ne akɔko ne akɔgye ɔman bi ne akɔ kampo ne agye president ne ayɛ yɛagye man no adi so ɛnɛ ɛnsi yɛ ɔdɔfoɔ nti sɛ saa nneɛma wei ɛsisi a ɛnɛ mom na mene mmea no yɛnni adagye ɛma nyame agye ɛyɛ nyame deɛ ɛnɛ na mene mmea no yɛde nneɛma ɛyi ɛho aso ano. Ɛnnɛ yɛn Kristofo koraa yɛn werɛ fi yɛn ho. Enti, what is expected of the Christian? Ɔnyɛ. Nea ɛsɛ ogyidini ne sɛ ɔyɛ no, ɔnyɛ. Ɛnna ɛte hɔ. Ɛnna mmerɛ no ara na ɛkɔ. Baabi aduru yi, nneɛma bɛ bɛ take place, esisi, esisi, esisi. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ɔhaw no ara ne ahokyere a ɛbɛba no nyinaa no, ɔreka akyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ awiei no. But that is the beginning of pains. Ɛno ne ɔyaw ahokyerɛ ahyɛaseɛ. Wɔte saa nneɛma nyinaa sisi na ahokyerɛ ahyɛaseɛ. Ebi kura wo kura a wɔte so baabi a wɔwɔ, wowɔ agyapadeɛ, wowɔ w'afuo, nanso wote hɔ ara bɛhu sɛ atukofoɔ biara bɛgye kuro no afa so. How can you go to farm? Wobɛyɛ dɛn kɔ akotu aduane na wodi? Ne ama wo lockdown da fie, ɛma obiara mpue, kafiri, how can you eat? Wobɛyɛ dɛn? Wontumi nne wo ho, wontumi kura som Nyame. But saa mmerɛ yi a ɛnnɛ yi a ɛmu yɛ firi a you can worship God no, ɛnnɛ na ade nneɛma yi ho ano. These are some of the end time signs. Awieɛ mmerɛ mu no, nneɛma a ɛbɛsisi no, bi ne wei. Kɔ wokɔ kan book no baabi, wokɔ kan ba, Bible no bi kura kyerɛ yɛ sɛ, hɛ, nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ. Nnipa bɛyɛ ahopɛfoɔ, nnaadaafoɔ. Ɛnnɛ yɛhu ne nyinaa. Nnipa yɛ ahopɛfoɔ, ɛno ne ɛnnɛ nnipa no adeɛ na ɔpɛ nti, kwan bi a ɔbɛfa so a ne nsa bɛka biara ɔbɛyɛ, na waku ne nua, na wasɛe ne nua, na waka nneɛma fi de afa ne nua ho, to destroy the brother, sɛ ɔno ne nsa bɛka nti. Ɔse aman bɛsɔre atia aman, ahemfo bɛsɔre atia ahemfo, ɛnɛ ɔhene biara sɛ ɔyɛ powerful than ne yɔnko, so we cannot unite and make the nation or the, the, the, the, the community that we are to develop. Obiara se me deɛ meyɛ me na meso ne me kyɛn o. So ɛno nti ɛnam sɛ saa adeɛ no ahyɛ yɛn tirim nti yɛntumi mmrɛ yɛn ho ase? Yɛntumi mmrɛ yɛn ho ase nka mmom mma kentampaman nni borɔpe. Ɛde ɛde separation aba, mpampamu de aba. Mpampamu de aba. Aman asɔre atia aman, ahenni asɔre atia ahenni. Bi ase ɔno n'ahenni deɛ, mm mm mm, me menkɔhyɛ wei ase. Asase wosoɔ Ɛbɛsisi wɔ amanaman bebree. Me ne nea nea nte anaa? Ɛkɔm bɛba. Me ne nea nea nte anaa? Ɛnnɛ deɛ nnipa bɛdi koraa yɛ den ama no. Nanso dɛn na yɛhu? Ɛnnɛ mmerɛ mu na nnipa ani afiri Nyankopɔn so. Nnipa dɔ a wɔma Nyame afiri. Saa mmerɛ yi a ɛyɛ sɛ yɛma yɛn ani ba yɛn ho so na yɛpere pɛ yɛn nkwagyeɛ, yɛde ahopopoɔ, suro ne ahopopoɔ yɛ yɛn nkwagyeɛ ho adwuma no, ɛnnɛ deɛ ɛbɛ adeɛ. Ɛnɛ if there is dance people will attend it more than the church ɛnɛ yɛnni adagye yɛnni adagye yɛnni adagye ma Nyame yɛnni adagye ma Nyame ɛduru the things of God a na yɛde nneɛma ayiyi yɛn ho ano ɔlɔfo ɛnɛ Nyame sɛ mema wɔn te aseɛ sɛ nneɛma a ɛsisi no nyinaa no ɛyɛ nneɛma a ɛkyerɛ sɛ awie mmerɛ no abɛn na awie mmerɛ no ɛyɛ aduru ɛni ti sɛ adeɛ bi a ɛyɛ aduru a yɛsiesie yɛn ho ɛde twɛn Ɛnnɛ ɛnkyɛ a month from now yɛbɛwura Christmas season. Obi astate ɛyɛ ho arrangement, ɔresiesie ne ho. Sɛ ɔbaa nyem na ɔduru baabi a ne tra mɛsa a, yɛwɔ bababaa bɛduru ne hɔnom a, wobɛhu sɛ ɔkɔ koraa a midwife no tuo no fo, mo make sure sɛ moampake mo bag asi hɔ, na ɛte obiara a, ɛnyɛ afei na akɔfa nneɛma aba, yɛbɛba abɛhwɛ mu na wo kunu tra de ahyɛ mu ma. Wokunu tɔ na yɛde bɛgye awɔ yɛde bɛyɛ dɛn? Enti saa no wompɛ sɛ saa deɛ no bɛsi no ma ma starte nneɛma wei na wobɛhia totɔ gugu hɔ because mmerɛ bi aduru saa na mene wo mmienu ɛsɛ yɛ so yɛhu sɛ mmerɛ bi aduru a ɛsɛ sɛ yɛsiesie yɛ ho nnipa a yɛwɔ wiase Nyame abɔ yɛ ɛde ne homee agu yɛ mu mmerɛ aduru sɛ yɛsiesie yɛ ho ɛnyɛ sɛ yɛwura fi yɛ ho sɛ yɛwura fi yɛ ho a yɛbɛyɛ ho sɛ Aba maame a ɔkɔwo a ne wura fi ɔwɔ Ghana na ɔsesa nneɛma kɔduru yi a ne kunu trouser na agye bag no mu afa. The corset ne nneɛma a ɛsɛ ɔde kɔ nyinaa wamfa nkɔ. Ɔdɔfo mɛma saa ade no ntew. Ɛno nti na Nyame ɔdɔ me ne wo mmienu nti ɔde ahyehyɛdeɛ bi ato yɛ hɔ. Wadi kan aka deɛ ɛbɛsi. Hwɛ, sɛ nipa hu nea ebesi a, osiesie ne ho, but ɛyɛ nwanwa sɛ wiasefoɔ, nnipa a Nyame abɔ yɛn, yɛhu nea ebesi, yɛate nea ebesi, asɔfofoɔ apreachi akyerɛ yɛn, yɛka no anɔpa, yɛka no awia, yɛka no anwuma, yɛka no anadwo, any time, nanso still nnipa werɛ afiri sɛ wɔbɛdane abrɛ Kristo. Nna ado nneɛma yi yi ho ano? Mente aseɛ. Exams BC foɔ nyame nka mo ho Ɛdwo dɛ na wotwe ɔmo starte Deɛ ɔnsua adeɛ da koraa wafa book kenkan Obi ɛsiesie ne ho Adɛn na ogyidini Adɛn na nipa a nyame abɔ Saa mmerɛ yi nneɛma yɛ ɛsisi Nti wompɛ Kristo akyiri kwan Ɛna wode wo nneɛma ɛyi wo ho Menim sɛ saa nneɛma wei nyinaa si Ɛnam akyi akristofoɔ nti Ɛnam mene mmienu nti Ɛnam asɔfofoɔ bi nti Because ɛneɛ bɛka nkwagyeɛ ho asɛm no Yɛbɛka nkwagye asɛm yɛnka. Ɛno nti yɛwɔ review wɔ Second Kings chapter seven verse nine. Yɛnhwɛ deɛ ɛsiiɛ. Deɛ akwatafoɔ bi yɛeɛ a ɛnyɛ dɛn me nom mmienu Nyame bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛn starte ma afoforɔ ɛnte the good news, asɛmpa no, ɛnnɛ me nom mmienu yɛmmɔ so dawuro. Second Kings seven nine ɔse then they said to one another we are not doing right this day is a day of good news. If we are silent and wait until morning light, punishment will overtake us. Now therefore come, let us go and tell the king's household. Hallelujah! Wei yɛ akwatafo o, na ɛko aba Samaria man so, na Nyame nso aka ato hɔ sɛ, Ɛkyena sɛsɛɛ, ɛkyena sɛsɛɛ, mɛgye mo. na ɔɔpɛ obi di ɔmo agyeman no na onnya, ɔkɔ use akatafoɔ nnan. Ɔdɔfoɔ me ne wo mmienu Nyame bɛtumi de yɛn agyeman yi wate. Sɛ yɛnka yɛn ano nto mu a, sɛ yɛnka yɛn ano nto mu a, woaba abɛsɔ Kristo ahwɛ, woahu the light, you are to spread the good news. Ɔse hwɛ, hwɛ, monkɔ wiase afa ne nyinaa mmɛka, nkɔka Nyame asɛm, na wɔn a wɔbɛgye adie no, wɔn wɔ N'asoronhyira Agya no n'animuonyam. We must go, go ye and make disciples of all nations. We must preach salvation message. Ɛsɛ sɛ yɛma nkurɔfoɔ ɛte the good news. Akwatafoɔ yi, Nyame fa wɔn so ɛde pam Asiriafoɔ ɛfiri Samaria asase so na wɔnkɔto sɛ aduane ɛsi hɔ na wɔte aduane no ho ɛdi bi, sika kɔkɔɔ so ɛdi bi, ɛmfa bi sie no. Wɔkeka kyerɛ wɔn ho sɛ, Ɛno nti deɛ yɛyɛ yɛyɛ sɛ yɛnkɔ yɛho asɛmpɔpɔ yi na yɛte ho yi. Sɔfo the kind of message a wo receive yɛ a wode yɛɛ born again no are you sure is that message that you are giving to the church members? Asɛm a sɔfo tee yɛ a wode gye Nyame di yɛ a wobɛfa Nyame wobɛfa bible no saa asɛm no ara na wode ma asɔre ma ɛna wo gyina pulpit so wo gyina babi mframa mu ka sɛ bible kora ahoɔden nim bible kora firi Nyame ɛnso saa bible no na yɛde prikyi wɔ ha so bɛsakyera bɛyɛ sɔfo o Kristoni a wotie me.

because now wo ba bɛyɛ akwatafoɔ nan o you have see the light so you have to make the light known to people ɔse know Christ and make him known sɛ ɔbɛhu nyame na ma afoforɔ so ahu no ɛnɛ wahu nyame na waka ɔno atum ɛdu kwasie dɛ ɔfa ɔbag nko a ɔkɔ asɔre na akorɔ te nkyɛn ɔnyɛ ɔba ɔka kyɛ sɛ kukunkuku mekɔ asɔre aba wɔgya akora no ofie na wakɔtena asɔre dɛm na ato nwom na ɔsa na wani agye na waba fie akora no te fie woni message ɔnya Wonim the kind of nneɛma a wɔhwɛ. Enti wobɛhu sɛ boronsam na boronsam afa no nnomu na honhom bi abɛhyɛ ne ma na afei ɔde ko tia na ɔhu deɛ ɔbɛyɛ. Okɔ asɔre afa nkora no kɔ. Sɛ ɔyɛ ɔyamba ɔnyɛ ɔyamba fa nsa fa no kɔ. Because wahu kanea no ɛyɛ sɛ ɔkyerɛ no. Gyidini anamon bɛn na wotu no saa mmerɛ yi? Enti oyam hyehyew ɛma wɔn a wɔyera no. Wo yam hyehye wo ama wɔn a wɔnnya hu kanea no? Wo yam hyehye wo ɛma Nyame atemmuo no? Akwatafoɔ sɛ, Ɛnyɛ saa, yɛtra ase ɛma ade kye pɛ asotwe bɛbrɛ yɛn. Asotwe bɛbrɛ yɛn. Ɔdɔfoɔ sɛ, Mene yɛn anka Nyamesɛm a mahoforɔ ansakra a, ɔyɛ mɛbisa obi mogya afiri hɔ, wate? Onyame bisa obi mogya firi hɔ. Sɔfo yɛ congregation member how many of them are saved? Wo a mo a mo kɔkɔ a wo deɛ wo deɛ nsa bɛbɔ ɔmo kɔkɔ. Ne firafo a akwatafoɔ yi ɛkɔɔ kuro yi so yi ɛka kyerɛ ɔmo no sɛ wɔn anyɛ nto mu a their work is being done wɔn awie wɔn deɛ. Ɔlɔfɔɔ deɛ kɔka asɛm no you are not going there wonkɔ sɛ kɔ sakyera nipa no o ɛne na yɛrɛ brɛ ɛhu nti na wɔbɔ mo abunu. Ɔnkɔka nyamesɛm a woankɔ sɛ wokɔsakyera no o, wokɔɔ sɛ wokɔdua aba no. Wodua a, obi ba bɛgu so. Na ne nyini deɛ yɛ Asafo Awurade. Hallelujah! Enti mɛmma w'aba mu mmu. Woka na nipa koro anni w'akyi amma asɔre a, mɛmma w'aba mu mmu. Akwatafoɔ bɛka a, yɛn sɛ kɔm anwia wɔn akyi a, kɔm anwia wɔn adwuma. Ɔrɔfoɔ, mma yɛntena hɔ. mma bɔne nnɔɔso. Mma yɛnntena hɔ mma bɔne mmɛfa yɛn. Mma yɛntra hɔ na yɛawu na Nyame akɔ panish yɛn sɛ yɛanka asɛm no ankyerɛ afoforɔ. Kwatafoɔ nan yi deɛ me dedɛ sɛ ɔse wei keka kyerɛɛ wei sɛ na wɔn keka kyerɛ wɔn ho sɛ deɛ yɛreyɛ yi ɛnyɛ ɛda yi yɛ asɛmpa da. Ɔdɔfoɔ saa mmerɛ yi a me ne wo mmienu te ase na mogya redi afurusane wɔ yɛn mu no, This is the time that we can share the good news. Ɛmmerɛ yɛde bɛkyɛ asɛmpa. Yɛde bɛma amanfo bɛhu Kristo ɛne saa mmerɛ yi. Saa mmerɛ wei soso ɛna wote hɔ a wayi w'ani. Wofa hospital a yɛde obi ba wo na ɛyɛ emergency a na attention ɛyɛ different from obi a ɔnnɛ emergency. dɛ wɔn nyina ho yare but doctors ne nurse no wɔn bɛ wɔn bɛ pay attention to the emergency person ɛno nti wobɛkɔ no yɛwɔ emergency ward ɛnɛ baabi a yɛaduru wɔ yɛn asetram no we are in the emergency ward ɛno nti sɛ yɛn akristofoɔ asɔfofoɔ nyame nkoa Sɛ yɛamma yɛn ani amma yɛn ho so ne yɛann pay attention to ne yɛde yɛn ani kɔsi wiase mu nneɛma, kaa bi a yɛbɛda mu, the eh, bicycle bi ne car bi ne akwantuo bi ne sika bi ne dan bi ne yɛde yɛn ani kɔsi so a, Nyame bisa nkorɔfoɔ nkra afiri yɛn hɔ. Ɔdɔfoɔ, awieɛ mmerɛ mu yi, Nyame ama yɛahu nneɛma a ɛbɛsisi. Mebisa wo, me nananom ahemfo, ɛno nti deɛ yɛyɛ yi, ɛyɛ? Deɛ yɛyɛi ɛyɛ yɛn papa nom politicians, political leaders, ɔmanpanyini ne nabɛgyakyire MPs and ministers. Mebisa mo sɛ nti deɛ yɛyɛi ɛyɛ? Deɛ yɛyɛi ɛyɛ yɛgyedi sɛ ɛbɛboa ama amanfoɔ ho atɔ mo? Deɛ yɛyɛ yɛgyedi sɛ ɛbɛboa ma nkorɔfoɔ anya nkwagyeɛ? Deɛ yɛyɛ yɛgyedi sɛ ɛde anigyeɛ bɛhyɛ obi mfunumu ma? na me bisa me papa nom asɔfofoɔ, Imams, nti deɛ yɛyɛ yi ɛyɛ? Anamɔn a yɛtu yi ɛyɛ? Ɛde adwensakyera bɛbrɛ nnipa nom? Nɔkorɛ a yɛnka nkyerɛ yɛn asɔre mma yɛnka nkyerɛ afoforɔ, ɔse you shall know the truth and the truth shall set you free. Na mobɛhu nɔkorɛ na nɔkorɛ ma ɔma de mo ho. Nɔkorɛ no sɛ na yɛn nso a yɛahu no so yɛnkan ɛyɛ? Ɛyɛ? Ɛyɛ afɔre ba a wotie no ni. Mebisa sɛ deɛ woyei ɛyɛ? Neɛ woyei ɛyɛ? You have time, wowɔ mmerɛ, ɛde kyerɛ obi sɛ maame bi a ɔwɔ kɔ nam ɔnim ntoosi yɛ paa. Ɛde kyerɛ obi sɛ restaurant bi wɔ ha sei, wɔn aduane yɛ kama paa. Ɛde kyerɛ obi sɛ maame wei deɛ ne phones ɛyɛ paa. Maame wei, papa wei deɛ ne nantwi nam ɔtwa sradeɛ nim. Hallelujah! You have all those time. You have all those resources, you have all those power and all those strength. Wowɔ saa ahoɔden no nyinaa de kyerɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa. Ɛyɛ paa. But wonni kwan, wonni adagye, wonni pɛpa ɛmfa nkyerɛ obi Kristo. Asɔreba, ɛyɛ. Wonni tam o. Wowɔ mmerɛ de kyerɛ binom wiase nneɛma a ɛyɛ kama, aduane a ɛyɛ kama, deɛ ɔyi ɔyi ɔpam ataadeɛ ɛyɛ kama, it is good. Deɛ n'aduro ka, wɔn a wɔyɛ bibiduro deɛ n'aduro ka, doctor ɔyɛ very good ɛyɛ paa. Hospital a yɛkɔ a yɛbɛhwɛ ɔkama ɛyɛ paa. Mibisaa sɛ, Na woanya mmerɛ ama akamfo Nyame akyerɛ obi saa? Woanya mmerɛ akamfo Nyame akyerɛ obi saa? Ɛnam mmerɛ a ɛrekɔ so yi, nneɛma a ɛsisi a me ne mmienu ahu sɛ mmerɛ yi a yɛ, deɛ ɛresisi deɛ ɛyɛ awie mmerɛ. Saa mmerɛ na me ne mmienu aka yɛn ano atom. Ɛna yɛn nko ara yɛahu kanea no ɛna yɛde ahyɛ yɛn ho. Woyɛ saa woyɛ hypocrite. Woyɛ saa you are ungrateful. Woyɛ boniayɛ, boniayɛ. Sɛ wogyedi paa sɛ wobɛsom Kristo no, nneɛma akɔ yie ama wo a, adɛn na wonkamfo nkyerɛ onua? Wogyedi sɛ wobɛsom Kristo no, wagye wo afiri nkyekyerɛ bi mu a, adɛn na wofɛre, wofɛre, wofɛre sɛ wobɛbɔ din? Nti Luke 12, ɔse sɛ ɔfɛre sɛ ɔbɛbɔ me din wɔ dodoyɛ no mu a, me nso mɛfɛre sɛ mɛbɔ wo din wɔ m'agya anim. Ɔdɔ ma ɛmfɛre wate. Ma yɛnhu Kristo ni no a woyɛ no baabi a wɔ You are the light Ɛnnɛ a wiase nam sum yi Ɛnnɛ a bɔne ayɛ dɛ akyekyere nnipa Na nnipa kɔn dɔ bɔne yi You are the light Nnipa nam sum yi O so you have quenched your light Gye di nea wotie me ɛyɛ Ɛyɛ Nea woyɛ yi ɛyɛ Anammɔn a ɛwo tua yɛ adwuma panyin a wotie me. Nkurɔfoɔ pɛ adwuma a wopɛ sɛ ɔne wɔn da yi. Wo nso woyɛ asafo panyin, wo nso woyɛ sɔfo, wo nso wokɔ asɔre, woyɛ gyi, wo nso fura wo sɛ woyɛ gyidini. Nea woyɛ yi, ɛyɛ? Woyɛ sɛ Kristo din. ɛna yɛayɛ yɛama yɛn ho kwan na aborosan ama now the church don't look attractive again because of me ne wo mmienu yɛn nneyɛɛ ɛneyɛɛ a me ne wo mmienu yɛda no adi wɔ adwuma mu yɛda no adi wɔ fidua mu nti ɛma afoforɔ no ɛkɔ nnɔ kora sɛ ɔmo ne yɛba abɛsom ɛma afoforɔ no ɛkɔ nnɔ sɛ ɔmo bɛsom Nyame because they have not seen any difference in you Wonyam nyinaa yɛ pɛ. Ɛbɛyɛ dɛ ayɛ fɛ. Ɛbɛyɛ dɛ ayɛ akɔnnɔ ama afoforɔ abɛsom. Ɛnnɛ anɔpa yi, Nyame se menka nkyerɛ sɛ, hwɛ w'anam a wodi no yie, because ɛnɛ na aka no yɛ tia. Ɛmmerɛ bɔne no mu ara na yɛawura no. Ɛmmerɛ a yɛntumi mfa bɔne nkyɛ. Ɛmmerɛ a yɛnnya adagye. Ɛmmerɛ a wodi agorɔ a obi bɛku wo ɛnam w'agyapadeɛ nti. Ɛno nti hwehwɛ w'agyamdeɛ nyinaa wɔ soro.

Ɛnɛ saa na yɛbra yɛn suban ayɛ. Sɛ yɛhwɛ Kristo a, ɔne safoa nyinaa. Sɛ yɛhwehwɛ n'ahennie ne ne trenee kane a, nea aka nyinaa, yeinom, ɔse yeinom nyinaa, wɔbɔɔ nneɛma bi wɔ soro hɔ, yeinom nyinaa. Ɛnɛ nso so na mene mmienu yɛadwene afiri yɛn ho. Ɛnɛ Nyame bɔ mene mmienu kɔkɔ sɛ mmerɛ no a aduru no, nneɛma a ɛbɛda adi sɛ awie mmerɛ no aduru, ɛne sɛ, yɛbɛte ako nsɛm, ɛne sɛ dodoɔ no ara bɛba wɔ Awurade din mu, nso wɔn nyɛ Awurade. Ɛne sɛ salvation message ɔnte biom. Hallelujah. Ɛnɛ salvation message, if you are preaching salvation message, then that means you are not powerful. Ɛnɛ bi ma adwene no no, woka nkwagye asɛm akyerɛ no no, so ɔnni ahoɔden. Nyame tumi, ɛnyɛ nyame kora na ɛyi su. Ɛno kyerɛ me mu mmienu sɛ mmerɛ no a yɛaduru no, yɛmmɔ yɛn mmaraeɛ ho so. Nneɛma a yɛtete wɔ wiase yi nyinaa kyerɛ sɛ awie mmerɛ no aduru. Onua a wotie me, me papa a wotie me, maame a wotie me, it is never too late. Mmerɛ no nka akyi, nka akyi, nka akyi. Neɛ adeɛ a asɛe ne neɛ wawuo. Saa mmerɛ yi a me ne wo mmienu wɔ nkwa, tɛkyerɛma da abodwiem na mogya adwiri afurusane yi, We can make amedment, Yɛbɛtumi asesa nneɛma. Ɔrɔfoɔ mɛmfa nneɛma nyiyi wɔn ano saa mmere yi. Ɛmere no a yɛaduru no de this a nneɛma a ɛrekɔ so a ɛkyerɛ sɛ me ne wo mmienu yɛnhwɛ Nyame ne yɛne no nnante. Onua, sɛ wopo Nyame a, nyansa bɛn?

menam na manka nkwagye asɛm a, mama obi kra yera, na saa kra no na Nyame bɛbisa me daakye bi. Ɛyɛ a mɛnyɛ w'adwene sɛ asɔfofo adwuma. Bible no anka saa. Nti nɛ, o sɔfo na ɛyɛ prikyi, sɔfo na ɛyɛ, o sɔfo, nti obi kura mpo deɛ, ɔdi bɔne kɔ, ɛka sɛ, ɛnɛ nyɛ na akɔ asɔre, na ɔsɛ na sɛ menyɛ sɔfo. Satan is deceiving you. Ɔbronsam na ɛdaadaa wo. Wɔanya abɛhu kanea no nko ara deɛ, wɔanya ahu nɔkorɛ no deɛ, ɛyɛ sɛ wɔma nɔkorɛ no trɛ kɔ afoforɔ hɔ. Ɛmma w'aba mu mmu, ɛmma wo dɔ ano nnwo. Ɛyɛ nɔkorɛ, na wonnim. Wokɔdii asɔfofoɔ bi akyi, wokɔdidii asɔre bi akyi, and they have deceived you. Ɛno nti waka wakoma mu sɛ me sɛ mɛkɔ asɔre paa deɛ never again ɛnɛ nyame se mɛnfa saa deɛ no mɛnfa yawdie bi obi de yɛ o mɛnfa nneɛma bi a nyame nipa bi a wonya gyidie bi wɔ mu kristoni bi de yɛ o ɛnka sɛ never again sɔre na ɛpɛ Kristo nasom no. Ɛno nkyerɛ sɛ asɔre biara lutu wayɛ ɔsaa nti asɔre are the same. Ɛno nkyerɛ sɛ Kristoni bi ayɛ saa deɛ a na saa na Kristofoɔ nyinaa teɛ. Ɛno nkyerɛ sɛ sɛ sɔfo bi ayɛ ɔsaa a na saa na sɔfo biara teɛ. Enti ma nnyina saa a illegal means no so mmfa nnye wo nkwagyeɛ mfiri wo nsam. Mebisa wo, kafra o, sɛ meka wo yaw, DKM baeɛ no amfa bebree sika ankɔ? God is one love, ɛno koraa hwɛ din a ɔde too so. Ɛde nipa sika akɔ. But me bisa wo so are you not saving? Wo nni accounts wɔ bag anaa? Ɛno nti sɛ biribi saa akɔ so a me nyina ɛno so nka sɛ wo nsom Kristo. Ɔdɔfoɔ yɛ teɛ yi yɛ nim dɛ ɔbɛba he can come at any moment sɛdeɛ owuo ba yɛ nkra no wei deɛ ɔnyareɛ oo nanso saa na Nyame ma yɛ ne bɛyɛ ɛno nti ɔdɔfoɔ mmerɛ yɛ duru so yi yɛ mmerɛ bɔne. yɛnsiesie ho. Ɛnnɛ Nyame ama yɛahu the signs of the end time kakra bi o. Yɛn mmerɛ nti yɛkaa sɛ yɛbɔbɔ so kɔ keka Revelation hɔnom deɛ anka wankasa kora mfifire nti ɛbɛtew. Ɛna ɔnam Second Kings chapter 7 verse 9 so ɔmo yɛhu sɛ nea yɛyɛ yi ɛnyɛ. Yɛn anammɔn a agyidifoɔ yɛda no adi saa mmerɛ yi ɛnyɛ. Enti yɛnsakyera yɛn adwen na yɛmma afoforɔ ɛhu Kristo. Na sɛ Nyame reba ne mmaeɛ a ɛtɔ so mmienu no a, Me no mmienu anyɛ yera ba. Na waka sɛ mo akwapa nokwafoɔ, neɛ Nyame de dom wo no, deɛ Nyame de dom wo no, God has given you some salvation message, extend it to others, na Nyame ama ne nhyira atɔ wo so, na woanyɛ yera ba, na woanya nkwagyeɛ ama wo kra, na Nyame nam so agye wo ne w'abusua nyinaa. Onyame nka yɛn ho na ɔnhyira yɛn na asɛm yi a yɛate yi ɔmma. na yɛntumi mfa nnante, na yɛn nso so ɔmfa yɛn so nnye afoforɔ wɔ Yesu Kristo Nasaret din din mu nti, amen. Onyame nhyira wo, nawɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛhyia. Mesan aka wo sɛ woante papa nom nka a, dwumadie de wɔn ɛrekɔ so nyan. Ɛyɛ Presby, yɛn Chairperson yɛ Bono Ahafo, yɛde yɛda so yɛ Bono Ahafo Chairperson, ɛnnɛ na wɔde no kɔ akɔsi so officially, ɛno nti woanhu wɔn a, anaa woanhu wɔn asɔre, woante wɔn nka a, Ɛne mpanyinfoɔ, katikisfoɔ ne lay reps, kɔ. Ɛno nti yɛn asɔfofoɔ nyinaa kɔ. Ne yɛkyerɛw sɛ naawɔtwe yɛ asɛmpa tra naawɔtwe. Ɛno nti sɛ nifa, nipra, ɛɛ akwatafoɔ no anyɛ din a, ɔsom ɛnyɛ din. Momma yɛnhyia na nea ɛyɛ sɛ asafo biara yɛ. Na Nyame nhyira wo. Yɛda wo ase. Yɛbɛsan ahyia Nyame nka ho adom no nti. Amen. Tiri ase anaa wode w'adwene di m'akyi.